Ne, ineno. Ayiego, erokamano. Ang'eyo ni mumbi nitiere kod mumbe mag Mathayo, muma manyien. Mumbi nitiere gi muma manyien e iye te. Nitiere mumbe moko ma muma manyien nosechotie. Moko nochot molal mamoko Johana 3 matindo 16 mihero somo, chiemo niradogo mana e dho dhiang' ka dhiang' chamo oriwo gi lum. Moko bende niyudo ka iwe muma kama rach ma dayo moro ochodo mathayo girigo okotogago mana ndawa. Kapo ni Mumbi nitiere kod Mumbego, ting'iane Jo-Galatia abich matindo prariyo, tisom. Ochako kowacho ni gin kaka lamo nyiseche manono juok kod mamokogo midhi somogo. Mago timbe mar ngima mar dhano manenore ratiro. Lamo nyiseche manono, juok, sigu, dhaw, kod mamokogo. Kisudo tung' idhi e fweny prariyo gariyo matindo apar gabich to wacho niya, guogi kod jojuogi gi mamoko madhi mbele kanyo midhi somogo nobed oko. Ago ne Nyasaye erokamano. Kanye madwa ni wawuoye matin kawuono? Juok. Opak Yesu. Adwa ni wawuoye juok. Kapok wawuoyo to kawe kindeni matin. I subscribe e channel ka. I like, share, comment. Nyasaye mondo gwedhi kitimo mano. Ang'eyo ni samoro iwacho ni nyaka ne nyuoli iwinjoga awinja ni jajuok to pok inenoga jajuok. Kendo ma e kama dwaro ni wawuoye chuny mar juok ma bende dak kuom ng'ato. Chuny mar juok miyo ng'ato bet oko mar loch Nyasaye. Ineno, samoro in kata miyo moro opango ot, to okawo nyathi moro matin ma jahigni apar gaboro, Odak gi e odno, oluongo ni chuore. Nyathini kodak godo ka, otamo nyathini ni ok nyal luonge ni dana, nyathini luonge ni baby. Kendo baby no be ok omor go ahinya, odwa ni nyathini ong'ad gini e yo moro ni babe. oketo nyathini luonge ni babe to en bende nikech ong'eno jajuok oiro nyathini kar luonge ni nyakwara to oluonge ni dadi ni babane dadi pimna kamano ok juok in miwacho ni pok ineno juok Ma juok nikech mamani okawo nyathi ng'ato oiro kendo othuwo gi jonyuolne ok nyal dhi dalagi ka en mosekendo to ketho gi chiege odak godo oiro otieno godiochieng' hmm? iwacho ni pok ineno juok nyathi jirani kobire odi seche mag lunch tikawo chiemo maliet iketo ne kanyo, ikawo mokwe timiyo nyithindi. Konyumo lwete e sup mondo okwan chiemo, toyudo ka liet toywak. Tidhawne ni nyathi ng'ane ni ok ichiemga, ang'o momiyo in iywak sa chiemo? Timiye chiemo maliet. Kwerane ni mano ok juok. Donge ijajuok in mitimo manono? Mano e juok, chuny modak kuomi ma chuni ni nyaka imi nyathi ng'ato gima lietno, chuny ma iri- ma idino, iwinjo ko idi ni mondo itim mano. Mano e juok. Opak Yesu. Apenji nyako, skadi oluoro chongi nang'o? oluoro chonge nang'o? Be ineno ka skadi ok chopi e chongi, ogik e kind achiaki gi chongi e diere kanyo, ma kikulori to koro in nono. Skadi ok chop ok chop e chongi. moro bende irwako matin to ng'ol ong'ol ong'ol ma ka yamo kwadhe to bamni dong' nono matiende ni gima idwa nwa ne en bamni apenji bamni ni idwa ni kwaseneno to watimi ang'o ang'o midwa ni watime bamni ni kwasenene Mano tim mar juok modak kuomi momiyo iwuotho ne ji ka ji neno dugi. To ka bamni ber ma ineno ni nyalo konyowa, atudori gi jabucha moro to ing'ol bamni odhi olieri e bucha kacha. Dipo ka ang' ochodnwaga a quarter moro kaluwore gi pesa ma ng'ato nigo to odhi obulo. Eka di mano e kama di bamnino dikonywago ka dibed ni omiyo molo mar dhiang'. Opak Yesu. Mano juok, tim mar juok. In jal ma kanindo gotieno to twaro ovyo ovyo. Itwaro kidonje nindo ni tip. Moro bende itwaro kok inindi pod ineno. Chuny makelo twaro kuomino. Bi ineno ka sama itwaro to nyaka nyithindo ok nyal nindo nikech ibuogogi. Joma wuotho e yo makalo but odi bende dok chien nikech giparo ni kwach ni nyime. Chuny ma miyo itwaroni, be ineno ka en chuny mar juok? Samoro itwaro mibwog min ot mogoyigo kumbone e kama ininde e bathe kaeni. Tim mar juok. odak kuomi chunyno oidhi koseidhi to ichako achaka twaro kata kapod ineno ni eka koro idwa nindo to in koro itwaro atwara nikech chuny cha oseidhi modak kuomi apako yesu juok thoth kendo jojuogi ng'eny ma warruok mar Yesu Kristo onego luongi mondo mi olokie chunje mag juok modak kuom mon kod chwo. Iyudo ka ng'at moro bende mana maler ni kochopoga gotieno kodonjo e nindo to chuny cha birone. Chuny cha kosebiro modonjo kuome to ochako nindo ni to koro leko ni en e bath yo kamoro ulayo kaka ujalayoga ka ok ong'i kama ulaye. En kata koyudo kama ondik ni usiko jo e hapa, to ulayo gi piny nikech uwacho ni oh, ondik gi malo, koro piny kata ok ondiki, koro kanye mulaye. Koro uleko nulayo kamora ilano. Ae to sama uleko kama, to Chadho lach kuom min ot kod nyathi kamoninde, ochadho lach achadha achadha e pien, ma pien lokre mang'ich, kore ka juok kwe, kore ka dende kwe, juok moidhe cha koka rumo, koserumo koka wang'e yepo, oyudo ka kitanda ng'ich thi. Kiny dhogi omoko gi nyar ng'ato, mon bende neno gik madongo, gik matek, Eh, piny kuru opondo gi piende mane chwore olaye ok odwar ni jirani ong'e opando ka jirani penje ni tang'o motimre kon nyathi ema laye pien kara chwore ema layo ko ka lachne en lach mar jachanga dum tik magalagala juok modak kuomi mamiyo gigo timore emomiyo wadwaro ni ng'ato ka ng'ato onego ng'e yesu ma wayalo ni manyalo golo chuny mar juok e kit ngimane ae to owe gik mwakwanogo kod moko mathoth ma ok wakwano to olokore to obedo ng'at manyalo yudo gik manitiere e loch polo ma muma wacho ni wamany loch polo eka gik moko duto nwayudi kijajuok ok inyal manyo loch polo miyudie gik moko duong' gi pak odog ne nyasachwa in miwinja kaw kinde matin kende subscribe like, share, comment e channel ni. Erokamano nikech itimo mano. Nyasachwa mondo ogwedhi.